רעגט זיך אויף, וועם שעלט ער? וועם שעלט דער גוי? קענסטו ענגליש? וועם שעלט ער? ער שעלט זיין געטשקע. אזער ער שעלט ווער ס'האט געבוירען זיין זיין זיין זיין יאשקע. דאס דאס דאס איז די די די קללה, דאס די ווארט. דאס א איד זאל א איד זאל שעלטן, א איד זאל נאכמאכן א גוי. א איד א איד אז עפעס גייט נישט גוט, גם זו לטובה. דאס איז אונזער דאס איז אונזער ווארט וואס אונז זאג מיר יעדע מאל עפעס געשעהט. יעדע קלייניקייט פארסט און דו פילסט ווי דו דו כמעט קומט נישט אריין יעצט דא די די עף ווארט גם זה לטובו האלטסט אינמיטן האקן א האמער מיט א נאגל היינט האקט מען שוין נישט קיין האמער מיט קיין נאגל היינט אלץ אן נישט קיין חילוק יעדע קלייניקייט עס כאפט א קלעם קומט נישט אריין דא יעצט צויה ווי וואס וואס וואס וואס וואס איז מיט דיר דו האסט נישט וואס צו רעדן ביסט דאך א געמיינע יונג וואס איז מיט דיר נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל שוין גענוג געווען נו וואס דארפסטו גיסן דם אויף מיינס איך מיין איך איך וואס ווילסטו? לאט נישט אפ! נאכאמאל צויי א צויי! דו האסט נישט וואס רעדן? ביסט א איד, האסט א נשמה! שריי גם זו לטובה! האסט געכאפט א קלעם? גם זו לטובה! בעפאר איז דער אראפ געפאלן? ווי קומט אריין יעצט דאס שעלטן? גם זו לטובה! יעדע זאך וואס געשעט וואס פאסירט, שכוח אייבערשטער! באשעפער! כפרת עוונות! שטייט פון צדיקים אז ווען א מענטש האט א צרה אדער יסורים און ער זאגט די פסוק וועט ער אלע אלע עבירות גייען אוועק, ראה עני ואמור לי, די פסוק דארף זיך א בחור שוין איינ'חזר'ן, איך האב געהאט א מלמד אין חדר וואס האט זיך גע'חזר'ט מיט די קינדער יעדן טאג, שטייט אין קאפיטל קיף י ט ביי די אות רש, רעי עני ואמלי, זע מיין פיין און מיין פלאג, וסור לכל חטאותיי, נעם אוועק אלע מיינע עבירות, שטייט פון פריערדיגע צדיקים, תלמידי בעל שם, ווען א מענטש האט עפעס א צרה, א בזיון, עניטינג, א קלאפ, א קלעם, א א א, ער האט זיך אויסגעגליטשט, און ער זאגט די פסוק, רעי עני ואמלי, באשעפער קוק מיין פיין מיין פלאג, זיין א מוחל על עבירות, ווערט ער, אלע זיינע עבירות ווערן אים אוועק גענומען, ער ווערט א נייע מענטש א קטן שנולד, ס'הייבט זיך יעצט אן מיט אים א נייע לעבן, איז דערפאר נישט נעבעך אז מען קוקט א גאנץ טאג מאוויס און די גאנצע קאפ איז נאר וואס מען קוקט דאס טראכט מען, וואס מען קוקט דאס טראכט מען, קענסט דאך זען א בחור זיצט מיט א גמרא, יעצט מיין הארץ אוי האט נישט געכאפט שעות חוץ עפעס גייט אסאך מאל קען אסאך מאל קען זיין עפעס גייט דורך אויף אים יעצט כ'ווייס אין די שטוב סתם וואס זיצט וואס קוקסטו ווי לאנג קען מען קוקן אויף די לייט ווי לאנג קען מען קוקן אויף א וואנט שפילט זיך איבער אלץ ער געקוקט א גאנצע נאכט אלץ ער געקוקט צוויי טעג צוריק נאך א גאנצע טאג פֿיר און צוואַנציק שעה יעצט קומט שוין חמשה עשר בשבט איז ר' נתן דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט אז א מענטש פון חמשות בשבט ביז פורים, דרייסיג טעג ביז פורים, בעט ער יעדן טאג דעם אייבערשטן באשעפער העלף מיך איך זאל זוכה זיין צו זיין א ערליכע איד, איז בשעת מ'העט ליינען די מגילה העט ער זען מותך הצדיק. שטעל דיך פאר, בשעת ליינען די מגילה קען א מענטש, אונז מענטשעלעך, פלעינע מענטשן, קען מיר אונז זוכה זיין צו זען מותך הצדיק בשעת די מגילה. ער בעט יעדן טאג באשעפער העלף מיך איך וויל זוכה זיין צו זיין א ערליכע איד. זאגט מיר איינער איך זע מותך הצדיק? איך זע, מען ליינט די מגילה, איך זע ושתי, איך זע, איך זע אלע שמוץ. האסט דא אמאל א מענטש האט אזוי סאך געקוקט שמוץ? ווי ער וועט קוקן, ער קען קוקן א משניות. ס'שפילט זיך אפ אלע שמוץ פון אים, נאכאמאל און נאכאמאל, ער ווייסט נישט וואס צו טון. איך, מענטשן רעדן צו מיר, ווייס איך וואס גייט דורך אויף מענטש. אלטער מיטן עסן כזית, ער זאגט מיר, מענטש, די, די, די הייליגסטע מאמענטן פון יאר, וואס א מענטש ווייסט יום כיפורים ביז מדרש מיטן קיטל מיטן טלית. ער כאפט זיך אינמיטן קוקן א מאווי, נישט בפועל ממש, במחשבה, נאכאמאל, אלץ ער קוקט איבער נאכאמאל און נאכאמאל. און דאס געשעהט נאך דעם אז בחורים, ער רעגט זיך אויף, דעם, זאג מיר, האסט שוין וואס צו טון? ווי קומט די ווארט פאר דיר? ביסט משוגע געווארן? וואס שעלטסטו? וואס רעדסטו ווי א גוי? ער כאפט אויך נישט, ס'גייט איבער וואס ער קוקט, ס'גייט איבער וואס ער קוקט. ביים סאטמארער רבי איז געווען אזא מעשה, ביים הייליגן סאטמארער רבי,

וואס? מ'האלט אינמיטן דאווענען, געט אים א קלאפ, דער רבי האט אויסגעטרעטן, האב איך שוין איין און צוואַנציק! וואס? איך בין אזוי פארטיפט פון פון א גאנצע נאכט שפילן קארטן, איך קען שטיין אין בית מדרש מיטן טלית תפילין און פארנט דא א הייליגע צדיק א רבי, ער איז נישט דא! איין און צוואַנציק! וואס איין און צוואַנציק? ברוך, הייב אן שמונה עשרה, וואס שרייסטע? אבער אזוי איז א מענטש, און וואס ער טוט, און וואס ער טוט א גאנצע טאג, דאס טראכט ער דעם גאנצן טאג. א מענטש דרייעט זיך מיט ערליכע בחורים, פארוואס זאלסטו נישט נעמען ערליכע, ווער איז א ערליכע בחור, מען קען עס נישט זען פון אינדרויסן. אינדרויסן וועסטו נישט וויסן ווער א ערליכע בחור, איין זאך קענסטו זען, קוק אויף זיין מויל, א בחור רעדט שמוציג, וואס דארף איך האבן, איך האב גענוג מיין יצר הרע, איך דארף דיך האבן זאלסט מיך צולייגן זאלץ אויף מיין, אויף מיין יצר הרע, איך האב גענוג מיין יצר הרע, וואס דארף איך דיך האבן. וואס דארף איך דיך האבן? כ'מיין איך האב דאך מיינע אייגענע נסיונות. פארוואס זאל מען רעדן שמוציג בחורים? פארוואס? איך בעט א טובה פון יעדע בחור וואס לערנט אין ישיבה, רעד שמוציג, טו א טובה זוך א צווייטע ישיבה.